Kienet ramithomli. No, imma. Jiena Mario, il-Panzer, wieħed mill-ikbar kollezzjonisti li hawn f'Malta. Jiena bħala Mario l-Panzer ili nikkollezzjona toys, collectible toys, statwi dawn l-aħħar 18-il sena. Huwa delizzju li vera, vera, vera nħobb. Inħobbu ħafna għax ifakkarni fin-nostalġija. In-nostalġija hija vera xi ħaġa sabiħa li tfakkarna meta konna żgħar fit-tfulija. Nikkollezzjona ħafna, primarjament in-Ninja Turtles, naħseb kienu l-ewwel toys li qatt kelli f'ħajti, jiġifieri ta' meta kont żgħir. L-ikbar kollezzjonist tal-puffi f'Malta, għandi kollezzjoni vasta u kbira tal-puffi. Għad ukoll hemm Star Wars, Ghostbusters, statwi ta' Tomb Raider, tal-cartoons ta' meta konna żgħar, Italjani, bħal quddiemi għandi l-Spank, Zampei u hekk. Jien wieħed mill-organizers tat-Toycon f'Malta li ssir hawn Malta. It-Toycon hija fiera tat-toys. fejn anke n-nies jistgħu jiġu jaraw it-tojs tat-tfulija tagħhom ta' meta kienu żgħar, jiltaqgħu ma' nies li għandhom l-istess delizzju u jieħdu lkoll pjaċir fl-atmosfera tat-tojs li jkun hemmhekk. Jien primarjament nikkollezzjona ħafna n-Ninja Turtles, kont narahom meta kont żgħir allura dejjem niftakar fit-tfulija u għalhekk darba iddeċidejt li Id-dar tiegħi minflok nagħmilha apparti li hija post fejn noqgħod fih, huwa post imdawwar ukoll b'dawn l-affarijiet sbieħ, it-toys, il-collectibles li għandi biex b'hekk niftakar fl-affarijiet ta' meta kont żgħir. Ħafna jistaqsuhieli minn fejn bdiet il-fjamma, minn fejn bdiet il- dil-ħaġa tat-toys, mela minn meta kont żgħir dejjem kienu jaffaxxinawni t-toys, fil-fatt jiġifieri naħseb L-ewwel kollezzjoni li kelli on display kienet tal-Playmobil. Niftakar kont tajtha l ommi għat-tala tiegħi l-fqar peress li kienu affarijiet żgħar u hekk kienet ramithomli. No, imma m'hemmx tagħmel. It-toys kienu minn dejjem kienu ġa qalbi. Imbagħad isek meta tibda tikber hekk niltaqa' mal-affarijiet tal-ħajja, trassaqhom naqqa' mal-ġenb. Imma darba niftakar dħalt ġal-ħanut ta' Mark li llum sfortunatament m'għadux magħna u nara l-April O'Neil siġillata ġal-pakkett u qatlu Mark, The April O'Neil di tat-Ninja Turtles sa meta kont żgħir. Niftakar kienet prezz vera raġonevoli, kont xtrajtha u minn hemmhekk bqajt inżid. Dejjem inżid, dejjem inżid, il-fjamma dejjem ittir, dejjem itogħla u ġejt kif qiegħed issa bħalissa imtlejt m'għandix fejn nagħmel iktar imma nkompli nżid u nkompli nixtri. Mela, ħaġa wkoll li jħobbu jisaqsuni hija x'inhi dik il-ħaġa li kieku kollok neħħi kollox imma żżomm dik il-ħaġa waħda hija dili għaw warajja, għasoka, dik insomma żgur, imma nixtieq insitu koll għal-kollezzjoni tal-puffi. Tista' tgħid ma kienx kollezzjoni kienet avventura. Intqajt ma' ħafna nies minn barra, intqajt magħhom hawn Malta. Dawk peress li l-puffi għandhom il-variants tibda tieħu pjaċir meta tixtri lott tibda tara Hi da m'għandix, da m'għandix, da m'għandix, allura naħseb li l-kollezzjoni darbu fiha l-kollezzjoni li nżomm. Ukoll ħafna minn nies isaqsuni kieku iżżid ma li għandek hija xi ħaġa li vera nixtiequ ħarġu one is to one. One is to one qed ngħidu life size jiġifieri, statwa ta' Robocop. Robocop ukoll li nħobbu mmens, naħseb kien l-ewwel hero li vera kien jogħġobni meta kont żgħir. Nixtieq li jkolli jiġifieri għada u pitgħada ma nafx ħa jiġri, kieku bomba man. Mhux animatronic imma qiegħed pożizzjoni u jitkellem jiġifieri nista' Nitfa' hawn wara kemm naħsad nies kieku joqgħodli daqsxejn għassa hawnhekk. Niltaqa' ma' ħafna nies li iva xi drabi jkollhom affarijiet li qas biss ikunu jafu x'għandhom. Niftakar kemm persuna tatni kaxxa Masters of the Universe u ċe dil-kaxxa kellu figure li għalih jarmihom jew xi ħaġa niftakar kellu Horde Trooper jgħidulu jiswa naqra, so u naqra rari, sib xi ħaġa li dejjem xtaqtu hekk, imma nintaqa' wkoll ħafna ma' nies iwa ta' li xi kultant ma jkollhomx kollezzjoni vasta ma tkunx daqse kbira. Mbagħad ikollhom dak l-oġġett li tiskanta jkun riċerkat ħafna mill-kollezzjonaturi u jkun verament rari. Dik hija xi ħaġa u hija avventura wkoll fl-istess ħin għal kollezzjonist li meta jmur għand in-nies, jixtri, Hija xi ħaġa, esperjenza u avventura sabiħa. Bħalissa qed naħdem fuq proġett kbir, qed naħdem jiġifieri fuq kamra li rrid nagħmilha fuq in-Ninja Turtles biss. Vast range, l-affarijiet li kbirna magħhom aħna, tal-films, cartoons u hekk, ħa nġib l-erba' Ninja Turtles one is to one li ħa jkunu hemmhekk fin-nofs ta' din il-kamra bħala kif diġà għedt il-crème de la crème tal-kollezzjoni tan-Ninja Turtles, imma ħa tkun xi ħaġa unika f'Malta.
Int għandek xi xogħol jew delizzju interessanti jew tħoss li inti persuna interessanti, ikkummentaw taħt jew ibgħatilna messaġġ privat.